Background am Gespréich. Mün 5 Minutten op 12, D'Lëtzebuerger Ambitioune bei der Exploitatioun vum Weltraum ass elo Thema am Background, deen Iech presentéiert gëtt vum Pierre Jentz. Gudde Mëtteg am Background. Bei mir sëtzen den Direkter vun der Lëtzebuerger Weltraumagence Marc Serres an de strategesche Beroder vun der Direktioun vun der SES Ferd Kayser. Wëllkomm am Studio. Gudde Mëtteg. Ech stellen Iech fir den Ufank eng Fro, déi Der vläicht méi dacks héiert, déi Der och vläicht net immens gär hutt, mee déi ech och gestallt krut, wéi ech am Bekantekrees elo erzielt hunn, datt mir haut am Background iwwer Space schwätzen. Wat mécht dat klengt Lëtzebuerg am Weltraum? Fir den Ufank vläicht Är kuerz perséinlech Aschätzung, fir hei ze starten, Firwat ass dat wichteg, Marc Serres?
Et sinn e puer Ursaachen, firwat dat dat wichteg ass, mä ech géing mol ufänke mat der Wichtegkeet fir d'Ekonomie. D'Investitiounen, déi iwwer d'Joren an dee Secteur hei gemaach gi sinn, dat ass definitiv, fir eis Economie weider ze diversifizéieren. An dat ass den éischte Punkt. Den zweeten ass och d'Visibilitéit vu Lëtzebuerg. Wat mer gesinn hunn iwwer déi lescht Joren ass, dass dat wierklech Lëtzebuerg op d'Kaart weltwäit gesat huet. An de leschte Punkt ass da vläicht eppes, wat mer méi spéider wäerten och constatéieren, Ech hoffen och, dass de Secteur spatial an déi Inspiratioun, déi dat ka bréngen, och eis Jonk motivéiert an der Zukunft, fir méi an technesch a wëssenschaftlech Studien eranzegoen. Also e puer Punkten, iwwert déi mer sécher wäerten schwätzen. Wéi ass et bei Iech, Ferd Kayser, firwat soll dat klengt Lëtzebuerg am Weltraum aktiv sinn? Ech mengen, d'SES ass eng ganz wichteg Entreprise fir d'Lëtzebuerger Industrie, fir d'Lëtzebuerger Economie. Mir generéiere souzeso keng Revenuen hei zu Lëtzebuerg, well all eis Client sinn am Ausland, mee mir hunn eise Siège zu Lëtzebuerg an och déi wistest operationell Aktivitéiten, fir déi mer prestéieren fir eis weltwäit Clienten, hu mer hei zu Lëtzebuerg. An dat Ganzt ass e Secteur, aus deem sech och progressiv an deene leschte Jore wéi en Ekosystem entwéckelt huet. Dat heescht, dass d'SES, mee et sinn eng ganz Rei aner Gesellschaften, déi sech zu Lëtzebuerg etabléiert hunn, déi hei innovéieren, déi Aktivitéiten entwéckelen. An ech mengen, dat ass wichteg fir d'Zukunft, well et verkennt haut kee méi, dass déi ganz Aktivitéiten am Weltall wichteg si fir eis Zukunft an deene verschiddenste Beräicher. Kann een dach vläit mat dësem jee einfache Wieder soen. Ech spillen iech en Extrait vir, deen der vläit nach an Erënnerung hutt. Weltraum,
big fucking rockets an da mam Meedchen op de Mars! Mam Mitian op de Mars, dat huet den deemolegen gréngen Europadeputéierten Claude Turmes am Februar 2018 den deemolegen Wirtschaftsmister Etienne Schneider gemengt domadden, deen e bëssen als Grënnungspapp vum Space-Secteur zu Lëtzebuerg ugesi gëtt. Géif et ouni den Etienne Schneider d'Luxembourg Space Agency zum Beispill net ginn, Marc Serres?
Ass eng gutt Fro. D'Fro vun enger Agence ass schonn e puermol gestallt ginn, och éier den Etienne Schneider Minister ginn an an deem Secteur. Ech menge wat wat definitiv ee Changement war, dat ass d'Initiativ iwwert d'Space Resourcen. An dat ass definitiv eppes wat den Etienne Schneider gestart huet. An dat huet dem ganze Land vill méi Visibilitéit ginn. An dat huet och wierklech eng nei Dynamik erabruecht, och fir d'Entwécklung vum Secteur, wat dann och dozou elo bruecht huet, datt et Sënn mécht, eng Agence ze hunn. Well virun, ech weess net, zéng, fofzéng Joer war deen Ekosystem, wéi de Ferd Kayser elo just gesot huet, relativ kleng nach. An deen huet sech awer ganz staark entwéckelt, wat och haut, déi déi Justifikatioun gëtt, fir eng Agence ze hunn. Ier mer elo op aktuell Projeten an Thematiken ze schwätze kommen, nach e klenge Geschichtscours, well u sech sinn d'Lëtzebuerger Ambitiounen am Weltraum jo net esou nei. Also d'SES, de Satellittenoperateur, fir deen Dir schafft, Ferd Kayser, dee gouf virun den Achtzeger scho gegrënnt, richteg? Genee, d'Gesellschaft gouf 1985 gegrënnt, an dat nodeems den deemolege Premier, de Pierre Werner, a virun allem och dono de Jacques Santer als Premier vun där deemoleger Regierung realiséiert haten, et ass drëm gaang fir d'Ekonomie ze diversifizéieren, well et war no der Stolkris, a si konnte sech ganz gutt erënneren, datt se mat rtl zu Lëtzebuerg, ganz vill a gutt Sue verdéngt hunn, andeems se Frequenzen exploitéiert hunn, déi zu Lëtzebuerg ancréiert waren, awer déi am Ausland exploitéiert goufen. An du hu se sech virgestallt, datt een am Fong geholl dee Modell kënnt replizéieren am Satellitteberäich, well Lëtzebuerg hat deemools schonn Orbitalpositiounen a verschidde Frequenzen. An dunn hu si am Fong geholl d'Lëtzebuerger Regierung ënnert dem Jacques Santer als Incubateur agéiert, fir, an d'SES war deemools wéi eng Start-up, fir déi ze grënnen, mat all deene Risiken an deene Problemer, déi deemools dozou gehéiert hunn, well dat war loin d'être gagné d'avance. An dat soll een och ervirhiewen, d'Lëtzebuerger Regierung huet deemools e ganz seriöe Risiko geholl. A si hunn dee Projet duerchgedréckt géint d'politesch Oppositioun aus dem Ausland. Richteg. Ech ënnerbriechen Iech eng Kéier kuerz do, well ech hunn do och en Extrait dobäi vum Jacques Santer vun deemools, vum zéngten Dezember 1988, een Dag, op deem de Jacques Santer widder gro, wéi Der se lot, e groussen Drock muss verspuert hunn. Dir wësst bestëmmt, wat deemools war, Här Kaiser. Dat war de Lancement vum Astra eent A. An der Guyane, genau.
Do gouf et och eng Live-Emissioun op der Tëlee. An uganks hat d'Meteo jo net matgespillt. De Countdown huet missen ofgebrach ginn. An dunn sot den Jacques Santer dat heiten. Fir de Moment muss mer nach roueg sinn, d'Nerven net verléieren. Besonnesch déi Nerve sinn haut ganz staark strapazéiert, well villes steet fir Lëtzebuerg um Spill. Mir sinn, wa mer et fäerdeg bréngen, Wann d'Technik den Owend reusséiert, ass et den éischte medium-powered, mëttelstaarke, Telekommunikatiounssatellit, deen um Weltall ass. An denkt Iech dat emol! Vu Lëtzebuerg aus, 36.000 Kilometer iwwer dem Zaïre um Equator, vu Betzdorf aus gesteiert, vun engem Land vun 365.000 Awunner, dat ass nun eng Leeschtung, wat keen anert europäescht Land fäerdegbruecht huet. Also mir wësse jo, datt d'Rakéit dono reusséiert huet, datt se konnt lancéiert ginn. Also eng Idee mat héijem Risiko, awer dono eng Erfollegsgeschicht. Kann een dat esou nennen? Dat kann een absolut esou nennen. Den Astra 1A, dee wéi gesot Enn 88 lancéiert ginn ass, deen hat 16 Transponderen fir 16 Televisiounsprogrammen. Deemols huet an Europa sech itvergree gefrot, wat man mir dann elo mat 16 zousätzlechen Televisiounsprogrammen? Bon, haut, 35 Joer méi spéit, hu mer 50 geostationär Satellitten, entretemps och 22 MEO, Medium Earth Orbit, Satellitten. Mir stralen iwwer 8.300 Televisiounschaînen weltwäit aus. A mir liwweren Internet per Satellit an d'Fligeren, an d'Schëffer, d'Croisièresschëffer, an mir si weiderhin gutt ënnerwee. Dat wéi gesot e bësse fir d'Dynamik an där Industrie ze ënnersträichen an dat wat an deene leschte 35 Joer geschitt ass. Et huet vill changéiert bei der SAS, doriwwer schwätze mer geschwënn. Ech wollt elo nach e Kéier de Marc Serres froen, wann Der dat do elo héiert, wat den Här Santer do Gesot huet. Sidd Der dann der Meenung, datt d'Engagementer, déi d'Lëtzebuerger Regierungen, Bëttel I an Bëttel ii, mir hate just driwwer rieds mam Etienne Schneider och, datt déi geholl hunn, datt deen grad esou grouss war an datt déi Projete grad esou riskant waren wéi deemools bei SAS Astra?
Also den Engagement ass sécherlech genau esou héich, elo vum Risiko gesinn, ass et wahrscheinlech awer e bëssen anescht an den achtzeger Joren. An ech mengen, dat huet de Ferhat Kaiser elo net gesot, mee den éischte Lancement, Lancement war och, do war nach keng Assurancegesellschaft, déi esou eppes konnt assuréieren. Dat heescht, do sinn och nach eng ganz Rei aner Risikoen, déi domadder verbonne waren, wat mer haut elo net méi an där Mooss hunn. Dat ass eng, dat ass vläicht een aneren Typ vu Risiko, mä wat ech awer géing ënnersträichen an a wat och weltwäit unerkannt gëtt, dat ass de politeschen Engagement zu Lëtzebuerg an dee konstant war iwwer enger ganzer laanger Period. Dat ass net nëmme just elo déi puer lescht Regierungen an an dat, dat mécht een Ënnerscheed. Duerfir mengen ech, ass och Lëtzebuerg, huet eng bestëmmten Unerkennung weltwäit fir d'éischt. duerch eng Präsenz vun der SES, mä och elo, datt mer sougusoen disruptiv Initiative geholl hunn, wéi eng Spaceresources.lu Initiativ oder och eng Démarche, wou mer ganz, ganz staark haut wierklech den Entrepreneuriat ënnerstëtzen. Et muss ee wëssen. datt eigentlech an der Geschicht de Secteur spatial mol fir d'éischt een institutionelle Secteur war, deen haaptsächlech duerch Agencë, Regierunge mol komplett finanzéiert war, komplett gesteiert war. An d'Initiativ mat der Reserve war mol den éischte Schrëtt an Europa, fir e richtegen entre, kommerziellen Opérateur ze kreéieren. An ech mengen, deen État d'esprit, deen, déi Volontéit, fir weider an déi Richtung ze schaffen, nei Opportunitéiten och fir Entrepreneuren z'offréieren, dat ass eppes, wat mer schonn an den achtzege Joren haten, wat mer weider hei ënnerstëtzt hunn an do dofir si mer och weltwäit unerkannt. Dat heescht, do gesitt Der, Dir sidd jo zu zwee am Studio hei, gesitt Der do eng logesch Suite tëscht den éischte Lëtzebuerger Aktivitéiten, Vun der SAS an elo eben och déi Luxembourg Space Agency, oder? Jo, absolut.
An ech giff dee politeschen Engagement och gären ervirhiewen, well am Enn vun den achtzeger Joren, am Ufank vun den nonzeger Jore gouf et eng enorm politesch Oppositioun aus den Nopeschlänner géint de Projet Astra. a wat dann bemol vun Enn 1988 jo kee Projet méi war. Am Frankräich war de President Mitterrand an säin Kommunikatiounsminister, den Här Filiou, déi hu gestänkert géint de Coca-Cola-Satellit, dat wär d'trojanescht Päerd fir d'Amerikanesch, fir Hollywood an de Mieux-disant culturel am Frankräich, dee géif ënnergoen. Den däitsche Bundeskanzler Schmidt gouf deemools zitéiert, Nur über meine Leiche. An dat, well déi Politiker am Ausland realiséiert hunn, dass eben iwwert d'Diffusioun vun Astra déi jeeweileg Medielandschafte giffen dereguléiert ginn an dass dat giff d'Entwécklung vu private Chaîne méiglech maachen, Entwécklungen, déi si awer dann net méi kënnte kontrolléieren. An effektiv war et esou, datt während den nonzeger Jore ganz vill Chaîne lancéiert gi sinn an Europa. Déi si vu Betzdorf aus diffuséiert ginn, also vun do aus op de Satellit geschéckt ginn an da vum Satellit an déi jeeweileg Nopeschlänner, ouni datt se onbedéngt am Ufank do déi zoustänneg Lizenzen haten. Dat war e ganz wichtege Schrëtt, mee dat ass nëmme gaang, well déi jeeweileg Regierungen d'SES och schonn deemools ëmmer nëmmen ënnerstëtzt hunn. An en anere wichtege Faktor, deen ech och gär giff ernimmen, ass, De Lëtzebuerger Staat ass ëmmer nach de wichtegsten Aktionär bei eis. Dat ass fir eis e Privileeg, well mir sinn déi eenzeg privat Satellittefirma weltwäit, déi ni vun enger Private Equity Firma iwwerholl ginn ass, mat deenen negative Konsequenzen, déi dat fir anerer hat, wéi zum Beispill fir Intelsat, eise wichtegste Konkurrent weltwäit, deen nach bis virun e puer Méint an Amerika an Chapter 11 war. Also Dir hutt jo ugefaangen, annerhallwe Mount nom reusséierte Lancement vum Astra-Satellit 1988, mat den éischten Tëleesprogrammer. Dat war laang d'Kärgeschäft vun der ACS, haut awer net méi esou richteg. Firwat ass dat dann? D'Videogeschäft ass ëmmer nach e ganz wichtegt an och e profitabelt Geschäft, mee et ass liicht réckleefeg zënter e puer Joren an dat wäert och nach während deenen nächste Joren esou weidergoen. An dat wéinst der Konkurrenz vun de Streamingdéngschter, déi eis Clienten, wéi ënner anerem rtl Group oder aner Chaînen an och Pay-TV-Opérateuren, ze spiere kréien an déi deemno keng weider Chaîne méi lancéieren, déi och de Bouquet vun hire Chaîne reduzéieren.
Oder selwer an de Streaming ginn, och bien entendu. An da ginn et och nei Kompressiounstechnologien, déi dozou féieren, dass manner Bandbreet gebraucht gëtt, och fir Chaînen an High Definition oder Ultra High Definition ze diffuséieren. Wärend laange Joren ass och parallel ausgestraalt ginn, een an deeselwechte Programm an der Standarddefinitioun an an der High Definition. Elo gëtt et nëmmen nach High Definition. Also, wéi gesot, dat Geschäft ass réckleefeg. Parallel dozou hu mer awer schonn zënter Joren, d'Geschäft vun der Connectivitéit, also vun Internet iwwer Satellit, entwéckelt fir all méiglech Applikatiounen, Internet an de Fligeren, Internet fir Telekomopérateuren, déi an den Entwécklungslänner Handynetzer matenee verbannen, an dann bien entendu och déi gouvernemental Servicer. De Moment ass et esou, dass vum Ëmsaz hier komme ronn 50 Prozent vun de Revenuen aus dem Videogeschäft a 50 Prozent aus dem Domaine d'Connectivitéit, also Internet iwwer Satellit. Op dësem Punkt kënne mer, mengen ech, och roueg eng Kéier a mengem technologesche Jargon kuerz schwätzen, fir datt d'Leit eis awer awer nokommen. Also der SES hir nei SES hir nei Konstellatioun vu Satellitten am mëttleren Orbit heescht jo 3B mPower a soll dësen Hierscht operationell sinn. Dat sinn 11 Satellitten, wann et bis fäerdeg ass, e ganze System. Ja. Wéi funktionéiert dat? Villäicht sollt ech kuerz erklären och, dass mer verschidde Kategorië vu Satellitten hunn. Mir hunn déi sougenannte geostationär Satellitten op 36.000 Kilometer Héicht, déi op engem fixe Punkt sinn a sech mat der Äerd all 24 Stonnen dréinen. An dann hu mer déi MEO-Satellitten, middle earth orbit, déi sinn op 8.000 Kilometer Héicht. An dann gëtt et och nach eng drëtt Kategorie, Do wier, do, an där si mer de Moment nach net present, dat sinn déi sougenannte LEO-Satellitten, déi sinn op enger Altitude vun zwëschen 800 an 1200 Kilometer. Mir sinn deen éischten Opérateur weltwäit, déi eng Konstellatioun elo exploitéieren, eng Kombinatioun vun engersäits sougenannte GEOen an dann anerersäits och déi sougenannt MEO. Wat ee méi héich ass, wat ee manner Satellitte brauch fir d'ganz Welt ofzedecken, a wat een méi déif geet, wat een der méi brauch. An effektiv, wéi Der gesot huet, elo déi nei Generatioun vu MEO-Satellitten, O3b mPOWER, do brauch, do wäerte mer der en fin de compte 11 am Ganzen hunn, a mir brauchen der 6 fir mat den operationellen Aktivitéiten unzefänken. Mir hunn der zwee, zwee Satellitten am September lancéiert, ginn der elo nach véier Lanc, véier Satellitten iwwer zwee Lancementer lancéiert an deenen nächste Wochen. An dann hu mer der sechs an da kënne mer Enn des Joers mam Betrib ufänken an déi aner fënnef, déi kommen dann no. An dat ass awer net nëmme fir Internet zum Beispill op Schëffer oder a Fligeren ze geréieren, mee awer warscheinlech och mat militäreschen Objektiver? Jo.
Entretemps sinn déi gouvernemental Servicer, entweder zivil Applikatiounen oder militäresch Applikatiounen, e ganz wichtege Bestanddeel vun Aktivitéiten. dat déi Aktivitéite representéieren de Moment ongeféier 25 Prozent vun eisem Chiffre d'affaires, an do sinn déi O3BM Power-Satellitten, déi eegene sech ganz gutt dofir, an dat ass och de Grond firwat, an dat ass e Vertrag, deen huet de Minister Bausch jo och kommunizéiert virun e puer Wochen, d'Lëtzebuerger Regierung huet e Package kaf, fir 195 Milliounen Euro vu méi o Capacitéit, dat en Partenariat mat der amerikanescher Defense an och an Zesummenaarbecht mat der NSBA. D'NSBA ass d'NATO Support a Procurement Agency hei zu Lëtzebuerg zu Capellen. Dat ass e Package fir iwwer déi Capacitéit, déi dann iwwer déi nächst zéng Joren vun der NATO, vun den Amerikaner, vun och EU-Memberstaaten an och Lëtzebuerg da ka genotzt ginn. Also e Secteur, dee bëssen am Ëmbroch ass, och wéinst den aktuellen geopolitesche Situatiounen. Dorobber komme mer op alle Fall am zweeten Deel vun dëser Emissioun méi genee ze schwätzen. Ech wollt elo de Marc Serres, den Direkter vun der Luxembourg Space Agency, froen, déi et elo zanter fënnef Joer gëtt. Antëscht ginn et do ëm 70 Entreprisen aus dem Secteur, déi zu Lëtzebuerg aktiv sinn. 1.400 Aarbechtsplaze gitt also querschnitt, wann ech dierf denken. Wéi eng Entreprisë sinn dat? Wat wat maachen déi? Vu bis wahrscheinlech, oder? Jo, jo.
Mir hunn do ee Secteur, deen deen der gesamter Economie sollt hëllefen, sech ze diversifizéieren, mä selwer ass en och diversifizéiert. An do ginn et eng ganz Rei Kategorië vu Firmen. Ech géing soen, op enger Säit fänke mer u mat deenen, déi wierklech eppes entwéckelen, wat flitt, also wat dann, ronderëm d'Äerd dréint. Dat si Stécker vu Satellitten. Mir hu souguer eng Firma, déi ganz Satellitten zu Lëtzebuerg baut, d'Firma Luxpace. An déi hunn dat, hiren éischte Satellit hu se selwer gebaut an dunn hu se ee méi sophistiquéierte gebaut am Kader vun engem ESAS-Programm. Also ESA ass d'European Space Agency, d'Agence spatiale européenne. An dee fonctionnéiert nach ëmmer ganz gutt an déi sinn um Gaang och elo hir nei Generatioun z'entwéckelen. An dann geet een nach ëmmer an dem Gebitt vun der Infrastruktur, well de Satellit dee flitt ronderëm d'Äerd, mee dee muss och kënne mat der Äerd kommunizéieren, kontrolléiert gi vun der Äerd. Dat heescht, do gëtt et och eng ganz Infrastruktur um Buedem mat Antennen vu verschidden Dimensiounen. Fir déi, déi de Site vun der SES kennen, do gesäit ee wierklech, E ganz gudde Beispill vun Typ vun Antennen, wéi dat, wéi dat ausgesäit, dat kënne ganz grouss Antenne sinn. Do hu mer dann och Entreprisen, déi aktiv sinn. An dat geet dann erof bis bei Terminauxen, déi vun Utilisateure benotzt ginn. Dat sinn da vill méi kleng Saachen. An dat huet sech och miniaturiséiert mat den Technologien, déi sech entwéckelt hunn. An dann, dat ass dann de Volet Infrastruktur, wou ee Saachen huet, déi am Weltall sinn a Saachen um Buedem. An dann gëtt et de ganze Volet applicatif. Dat heescht, wann een déi Infrastruktur huet, ob et elo Kommunikatiounssatellitte sinn, wéi eng SES, oder Äerdbeobachtungssatellitten, do muss een déi. Infrastruktur benotze fir dann ee Service z'offréieren. An do ginn et dann och eng ganz Rei Entreprisen, déi sech dann a verschidden Domaine spezialiséieren. Dat ka Servicer sinn am Domaine vun der Agrikultur, an der Logistik, an der Gestion de crise, an den Assurancen, also do ginn et, do gëtt et eng ganz, ganz laang Lëscht. Här Serres, Dir kennt dee bestëmmt. Gëtt ee Stereotyp, wann een iwwert de Space-Secteur schwätzt, Space Mining. Ech wollt Iech an dësem, op dësem Punkt nees en Extrait virspillen, och aus där Ried vum Claude Turmes am Februar 2016, well ech se ganz interessant fannen, wou hien nach eben net Member vun der Regierung war, dat aus Fairness-Grënn och gesot. Hei ass den Extrait. Ass Lëtzebuerg net amgaang, beim Weltraum e bëssen esou eng Politik ze maachen, wéi Bei de Banke ganz am Ufank, Mir bauen do eppes op. Mir haten der net immens vill an der Regierung, déi, an och guer net vill an der Chamber, déi dat hannerfrot hunn. Et sinn der, déi zu mir soen, datt mir d'Privatiséierung vum Weltraum virundreiwen. Dreiwe mir d'Privatiséierung vum Weltraum virun, iwwert de Space Mining, also datt een eropgeet an Ressourcen am Fong fir sech hëlt, déi, wou nach net ganz kloer ass, weem se iwwerhaapt gehéieren? Do muss ech awer e bëssen erkläre wou et geet, well ech meng do gëtt et heiansdo e bësse gemëscht. Ech menge wat mer definitiv versichen ze maachen, dat ass, d'Entrepreneuriat hei ze ënnerstëtzen an ze stimuléieren, fir eeben nei Servicer oder Produkter hei zu Lëtzebuerg z'entwéckelen an deem Beräich. Wann et elo ëm Space Mining geet, wat gouf deen Term ass, deen ee benotzt, ma dat ass e bësse reduktiv. Eis Initiativ geet ëm Space Resources. An ech mengen, déi geet vill méi wäit wéi just elo Space Mining. Mining ass just een Deel vun enger. méi méi breeder Chaîne de valeur hei. An dat ass eppes, wat laangfristeg ass. Dat heescht, do schwätze mer haut nach net wierklech vun enger Kommerzialisatioun. An do ass oft och vu just enger Applikatioun geschwat ginn, datt een do Materialien iergendwou op engem um Mound oder op engem an op enger aner Planète siche geet an déi dann erof op op d'Äerd bréngt. Bon, dat kann. sécherlech eng eng ee Szenario sinn, mee mee deen deen mécht haut eigentlech nach guer kee Sënn. Mir hunn déi Technologien net fir dat ze maachen. Dat ass eng Saach wou mer vläicht a 50 Joer eng Kéier driwwer schwätzen. Mee wat mir hei wierklech wollte stimuléieren, dat ass een ee Changement de paradigme wéi wéi mer eis eigentlech am Weltall behuelen. Haut musse mer alles mathuelen mat enger Rakéit. An do gëtt alles hei um Buedem virentwéckelt, gebaut, an eng Rakéit gepaakt an eropgeschoss. An dat limitéiert enorm déi Méiglechkeeten, déi mer hunn am Weltall, well mer do eben ee Volume hunn, deen ass, wéi en ass. Do kënne mer keng mega grouss Saachen drasetzen oder. Do muss mer dann, ech weess net, vivill Rakéite benotzen, fir dat ze maachen. An do kann een de Beispill huele vun der, vun der ISS, also d'Statioun, déi haut do uewen ass. Dat si jo, ech weess net, méi 400 Tonne, mengen ech, vu Material. Do kann, kënnt Der Iech virstellen, vivill Rakéiten, déi mer do gebraucht hu fir dat emol eropzebréngen an dann do uewen zesummenzebauen. An hei geet et drëms, Voilà, vläicht nach vun de Limitatiounen muss een och wëssen haut, datt wann een ee Satellit entwéckelt, datt déi meescht Contrainten um Satellit, datt sinn déi, datt en nach muss fonctionnéieren, wann en uewen ukënnt, well do si ginn et därmoosse vill Vibratiounen an. Also datt dat ass wierklech ee ganz groussen Deel och vun der Aart a Weis, wéi een ee Satellit dann entwéckelt. An wann ee sech elo dat vun enger neier Perspektiv kuckt a mir soen, wéi mer et och hei op der Äerd maachen, wa mer do um Mound sinn, do fanne mer Ressourcen, do fanne mer Metall, do fanne mer Silizium, wann ee wëllt Photovoltaik-Panelen bauen, souguer de Regolith selwer, dee Pudder, dee ka benotzt gi bësse wéi Zement fir Saachen, fir Konstruktioun, fir Gebaier vläicht eventuell eng Kéier ze bauen. An amplaz dat alles matzehuelen. wa mer déi Capacitéit hunn, och déi Ressourcen ëmzewandelen an eppes, wat een direkt do uewe ka benotzen, dat mécht jo komplett nei Opportunitéiten op. Ech menge souguer vun der Perspektiv vun der Ingénierie, haut ginn et jo vill Standarden, wou herno ee sécher ass, datt de Satellit dann do uewe fonctionnéiert, dat stellt dat erëm ganz alles a Fro. Dat heescht, dat ass e kompletten neie Paradigme fir d'Aktivitéiten am Espace. Mee dat ass eng laangfristeg Vue. Ech mengen, heiansdo ass do eng Mëschung, dass mer haut schonn do Saache kommerzialiséieren. Dat ass net wouer. Do ass nach vill Recherche. Mee et geet awer drëms, dat enker ze maachen. Dir sot et jo elo selwer. Jo, sécher. Jo, mee ech mengen, nëmme just emol, fir de Beispill vun der SES. den fir een Utilisateur während enger laanger Zäit, deen huet ganz grouss Antenne gebraucht och fir selwer emol ee Signal kënnen z'empfänken um Buedem. Wann een d'uewe méi grouss Antennen hätt, kéint een hei um Buedem méi kleng Antenne benotzen. Mee de Problem ass eng Technologie, ech weess net Ferd, du weess vläicht besser wéi grouss haut déi Antenne sinn, mee mir schwätze vun Antennen, ech menge vu 6, 7 Meter Maximum. déi dann och nach komplizéiert sinn, well déi sech heiansdo mussen esou opmaachen, opklappen an dat do ass jo vill technesche Risiko hannendrun. Mee da wann een eng Antenn vun, ech weess net, 15 Meter oder 20 Meter géing brauchen, dat kann een haut net maachen. Oder ech mengen, do gëtt et just eng Firma an Amerika, déi dat ka maachen. An do sinn et Tentative ginn a Russland, an Europa, fir esou Technologien ze entwéckelen. An do hänkt een dobäi. Wann een duerwen de Metall huet a wann een duerwen Additive Manufacturing oder 3D Printing ka maache mam Metall, kann een do ufänken Strukturen ze bauen, déi och dem Besoin hei op der Äerd fir esou Servicer entgéint ka kommen. Dat ass definitiv interessant, Här Serres. Allerdéngs ass jo dann awer d'Fro, Däerf een dann iergendswann, oder ginn et, gëtt et do schonn e Reegelwierk, ob een déi, Dir sot déi Metalle, déi Mineralien, däerf een déi einfach do uewen huelen a benotzen?
Also mir sinn der Meenung, dass dat méiglech ass. An ech menge wéi mer eist Gesetz 2017 och geschriwwen hunn, deen ass wierklech an déi Richtung gaangen, dass mer, dass dat, loosse mer soen, déi fondamental, d'Fondatioun ass, fir esou eng Initiativ kënne weiderzeféieren. Mee ka Lëtzebuerg einfach e Gesetz schreiwen, dat dann fir, fir wie gëllt dat dann? Fir d'Lëtzebuerger Entreprisen? Dat misst jo am Fong dann mat enger Gewerkschaftsgemeinschaft ausgemaach. gi fir ganz fair ze sinn, oder wéi funktionéiert dat? De Spatial gëtt effektiv duerch eng ganz Rei Traitéen, ech muss soen, encadréiert. Et sinn der fënnef an d'États-memberen, déi déi Traitéen ënnerschriwwen hunn a ratifizéiert hunn, dat ass ganz verschidde vun engem Traité op deen aneren. An do gëtt et een Haapttraité, deen awer ganz wäit weltwäit unerkannt gëtt, an dat ass d'Referenz. Mee deen Traité, dee gëtt just ee Kader. An do sinn och vill Saachen am Traité, wou herno awer d'Responsabilitéit un un d'Etaen selwer ginn. Ech hunn elo een anere Beispill, dat Gesetz, wat mer elo zënter 2020 hunn fir elo déi generell Aktivitéiten, dat ass eigentlech eppes, wat derivéiert ass vun deem Traité, wat elo net, den Traité gëtt de Kader, mä d'Gesetz muss national. opgestallt ginn. Dem Här Kayser seng Interpretatioun dovun héieren ech gären, gären no enger kuerzer Paus. Mir ginn enker kuerz an d'Paus an héieren eis dann erëm zréck hei am Background. Background am Gespréich. Mir sinn zréck am Background an d'Fro direkt elo un den Ferd Kayser, den Beroder vun der Direktioun vun der SES. Wéi interpretéiert Dir dat? Wat däerf een am Weltraum a wat net? Wéi eng Gesetzer ginn et an u wéi eng muss ee sech halen? Also et gi ganz kloer Reglementer, et ginn déi Traitéen, déi de Marc Serres erwähnt huet. Sou munnecher effektiv mussen dann vun de Memberstaaten ëmgesat ginn. Mee et gëtt e Regelwierk. Et gëtt e Regelwierk fir, wat elo méi eis betrëfft, fir wat d'Orbitalpositionen ugeet. Et gëtt e Regelwierk iwwert d'Aart a Weis, wéi d'Frequenze musse koordinéiert ginn. Et gëtt e Regelwierk och, ganz wichteg, wéi ee mat de Satellitten ëmgeet, déi um Enn vun hirer Liewenszäit sinn, well déi däerfe jo net zum Weltraumschrott ginn, an esou weider. Dat heescht, do gëtt et Reegelen, déi fir eis als Opérateur, mee soss fir aner Entrepreneuren, déi sech wëllen an deem Beräich entwéckelen, ganz wichteg sinn an déi och musse respektéiert ginn, mee ech mengen och kënnen ze wëssen, datt se net ëmmer vun alle respektéiert ginn. An dat ass e Problem. Et ass ee, ënner anerem ass et e Problem a Saache Weltraumschrott, dee mer iergendwann eng Kéier mussen ënner Kontroll kréien, well mir kënnen net esou weidermachen, wéi mer bis elo ënnerwee sinn. Also Weltraumschrott, just fir ze erklären, dat si Satellitten, déi net méi gebraucht ginn, déi net méi a Service sinn, déi dann. Voilà. An, an, oder respektiv déi do si jo emol Kollisioune gewiescht. Also do sinn entretemps Dausenden, Dausende Stécker, déi mat enger ganz héijer Vitess ronderëmfléien an och eng Gefor sinn, zum Deel fir eis Satellitten. Dat gëtt gemonitort. Mir wëssen och heiansdo, dass eis Satellitte riskéieren, an eng Kollisioun ze komme mat esou Weltraumschrott. Mir ginn da prevenéiert an da maache mer Manöveren, fir auszewäichen. Ech kommen elo bei en Thema, nämlech den Ukrain-Krich, deen definitiv och deen heite Weltraumsecteur impaktéiert. Aus Aktualitéitsgrënn fir d'éischt d'Fro un de Marc Serres. Eng Firma aus dem Weltraumsecteur huet schlecht Schlagzeile gemaach deslescht. Ech muss kuerz aushuelen, et ass déi chinesesch Firma SpaceDig, déi och eng Firma an e Sëtz Am Grodischi huet kritt vun den USA virgehäit Satellittebiller fir de russesche Söldnergrupp Wagner accessibel gemaach ze hunn. Déi zwou Spacefirmen, also Spacety an Spacety Luxembourg, sinn zanter dem 27 Januar op der US-Sanktiounslëscht wéinst der russescher Invasioun. Spacety Luxembourg dementéiert zwar, an d'Lëtzebuerger Autoritéiten hunn dowéinst och an den USA no Prezisioune gefrot. Wësst Dir als Direkter vun der Lëtzebuerger Weltraumagence, ob et do schonn e Retour gouf aus den USA? Fir d'éischt muss ech soen, de LSA an ech mengen d'Regierung, wéi en elo just gesot huet, déi, mir huelen dat extrem eescht. Ech mengen de Fait, datt déi Firma elo op der US-Sanktiounslëscht ass, huele mir ganz eescht. Et ass och wichteg, meng ech, fir eis, dass d'Entreprisen, d'Betriber oder esouguer d'Persounen, déi elo an deem Kontext viséiert sinn, och zu Lëtzebuerg, dass mer déi Sanktiounen och efficace hei ëmsetzen an applizéieren.
Wat wär da wann déi Beweiser sech géife confirméieren, datt Spacedee a China, mee och Spacedee Lëtzebuerg, vum Belval aus iwwregens, mat dru bedeelegt wär, datt russesch Truppe Biller iwwer d'ukrainesch Positioune kritt hätten? Da kéint ee jo dovun ausgoen, datt déi Entreprise hei net méi dierft aktiv sinn, oder? Jo, also do si jo scho Saachen hei zu Lëtzebuerg geholl ginn. Ech mengen, déi lëtzebuergesch Autoritéiten a Ministèren hu sech concertéiert an fir iwwert d'Mesuren do ze schwätzen an ze decidéieren. Ech weess elo, datt an der Zwëschenzäit do op verschidde Niveaue schonns Demarchë geholl goufen, fir datt Space Tea Lëtzebuerg net kann zum Effort de guerre vu Russland bäidroen. Mee ech weess awer elo d'Detailer vun deene Mesurë net. Mee bon, mir haten do relativ wéineg Interaktioune mat hinnen. Mir haten der, mee mir sinn awer ni zu engem Punkt komm, wou mir, wou se elo spezifesch finanzéiert gi sinn. Awer, Här Kaiser, wann Der esou eppes héiert, dat schürt jo awer dem Ruff da vum Lëtzebuerger Weltraumsecteur, wann esou eppes, vläit, et ass jo nach net, Ganz bewisen, mee wann sou eppes sech sollt confirméieren. Jo, mee wéi ge-, jo, jo, jo, mee ech héieren, wat de Marc Serres seet, an ech wëll mech weider net dozou äusseren. Wat d'Ukrain betrëfft, d'Ukrain ass fir eis e Land, an deem mir zënter 2000 präsent sinn. Mir stralen zënter dem Joer 2000 eng 100 Televisiounschaînen an der Ukrain aus. Mir hunn eng Buedemstatioun do, mir hunn eng Ekipp do. A wéi de Krich ausgebrach ass am Februar d'lescht Joer, hu mer natierlech direkt emol versicht e Backup ze organiséieren, well dat alles awer och deemools e Risikofacteur war zu Kiew. Mir hunn entretemps Aus dem Backup, mir hunn de Buedemstatioun hu mer ausser Betrib gesat, well eben och de Risk ze grouss ass, datt de Stroum ausfält. An entretemps ginn déi Chaînen alleguerte vu Betzdorf aus ausgestraalt a mir bezuelen den Transport oder den Acheminement vun deene Chaînen iwwer terrestresch Leitungen op Lëtzebuerg. Also dat ass alles fir näischt, also do gëtt och näischt facturéiert? Voilà, also do si mer wierklech, déi Chaînen sinn och an de Moment net an der Lag hir Rechnungen ze bezuelen. Mee et ass ganz wichteg, datt d'ukrainesch Populatioun weider Informatiounen iwwer d'Televisioun kritt. Mir stralen eenzel Programmen och iwwer aner Satellitten aus an Europa, fir datt d'Flüchtlinge kënne se empfänken. Mir liwweren d'Capacitéit un d'NATO an u verschidden EU-Memberstaaten, déi d'Ukrain ënnerstëtzen. An da si mer och bien entendu aktiv am humanitäre Beräich. Mir hunn eng Statioun vun Emergency Alu do opgebaut a mir liwwere Capacitéit un d'UNICEF an un de World Food Programme, déi eeben och do aktiv si fir d'Flüchtlingen z'ënnerstëtzen. Dir waart dem Marc Serres elo e bëssen zur Säit komm an huet dat positiv gedréint. Dat ass och ok, well ech wollt Iech awer da froen, Här De Keyser, déi do Geschicht vu Space de Luxembourg, déi weist jo awer dann och, wéi wichteg dass Satellitte fir d'Defense gi sinn, also dass dat Ganzt elo net méi just kann kommerziell gekuckt ginn, mee dass dat Ganzt och national Sécherheet concernéiert. Also dat ass ganz kloer. Ech mengen, wann een de Krich kuckt an der Ukrain, kënnt ee bal soen, datt dat op där enger Säit en digitale Krich ass, dee gefouert gëtt géint en analogen op der russescher Säit. Mir wëssen éischtens emol, an der Ukrain gëtt et, gouf et a gëtt et ganz vill kompetent Leit a Saachen IT. Mir wëssen och, an dat kann een noliesen, datt déi ukrainesch Truppen un der Front equipéiert si mat Elektronik, mat Tabletten an dann och mat Internet, mat IT-Programmen, déi en d'Méiglechkeet ginn, souzesoen en temps réel ganz prezis Informatiounen ze hunn iwwert déi russesch Positiounen. An dat si Programmen, déi kommen aus Amerika, An déi gi gespeist iwwer Donnéeën, déi vun den Observatiounssatellitte kommen, mee déi ginn och gespeist vu pro-ukrainesche Bierger an deene Gebidder, déi schonn ageholl ginn. An op deenen Tablette gesi se d'genee Positioun vun de Russen, ob dat Tanke sinn, Truppe, wat och ëmmer. Si hu ganz prezis Koordinaten op deenen Tabletten, déi se nëmmen da brauchen, an hir Waffesystem anzeginn. An dat erlaabt en, ganz effizient a spuersam mat der Munitioun ëmzegoen, déi se hunn, well mir wëssen, dass do riskéiert e Mangel ze stinn. An dat erméiglecht den Ukrainer, d'Stellung ze hale géint russesch Truppen, déi awer bestëmmt zueleméisseg däitlech méi staark si wéi déi an der Ukrain. Marc Sarges, Sidd Dir dann och der Meenung, datt am Fong déi Idee, déi dann och, ech fir en nach eng Kéier ze nennen, de fréieren Defense an Ekonomiesminister Etienne Schneider ëmmer genannt huet, fir dat Militärescht an dat Kommerziellt mateneen ze verknäppen, datt dat am Fong elo och duerch deen heite Krich, Am Fong virugedriwwe gëtt déi Idee. Ma dat ass eppes, eigentlech e Konzept, deen, deen et scho méi laang gëtt. An et ass kloer, elo mat der Situa-, mat der geopolo-, politescher Situatioun, déi mer elo hunn, ass dat esou vill méi wichteg a visibel ginn. Mee ech géing soen, dee. déi Synergien zwëschent kommerziell, Defense oder sou genannten den Dual Use, wat dann op den vun den zwou Perspektiven da benotzt gëtt, dat ass eppes awer, wat scho wat et scho méi laang gëtt a wat mer, mengen ech, och zu Lëtzebuerg umgaang sinn ze entwéckelen. Do do ginn et jo och do gëtt et eng Zesummenaarbecht zwëschent der Defense an dem Wirtschaftsministère, fir och, zu Lëtzebuerg et z'erméiglechen, voilà, Produkter, Servicer z'entwéckelen, déi och kënnen am Beräich vun der Defense da benotzt ginn. Also immens gutt huet dat net ëmmer geklappt, muss een awer soen. De kommerziellen Notze vun staatleche Satellitten wéi gesot, huet net immens gutt funktionéiert den Ufank. Wa mer zum Beispill d'Beispill vun der Firma Govsat kucken, Här Kaiser, dat ass jo eng Joint Venture tëscht dem Staat an der SES. Am Januar 2018 gouf de Satellit Govsat I vun enger SpaceX-Rakéit lancéiert. Deen huet säi Chiffre d'affaires zwar verbessert, verléiert awer weider Suen. Ass dat richteg? A wa jo, dat mat enger zimlech grousser Schold. Hat een sech da mat Govsat eent do verkalkuléiert? Ass deen nemme up to date? Nee, nee, nee, nee. Also et ass ganz kloer, also wat stëmmt, déi Chifferen, déi Der do hutt, déi sinn awer héchstwahrscheinlech vun 2021. Dat huet sech verbessert eventuell. An dat verbessert sech, mee et ass ganz normal, dass ee bei der Exploitatioun vun engem Satellit am Ufank vun der Period Sue verléiert, well e Satellit, dee gëtt finanzéiert an da gëtt en ofgeschriwwen, iwwer eng bestëmmte Period, normalerweis sinn et 15 Joer, an déi Amortissementer, déi schloen natierlech an de Compte de pertes et profits an, am Ufank huet een nëmme begrenzte Revenuen, sou datt dat ganz normal ass, datt een am Ufank vun der Period Verloschter huet, déi sech cumuléieren, an dann op eemol sinn d'Revenue méi grouss wéi d'Amortissementer an déi aner Käschten, an dann ass een aus der Verloschtzon eraus. Wat ebe bei GovSat speziell ass, dat ass, dass et do, well et e Public Private Partnership ass, e separate Bilan gëtt an e separate Compte Pertes et Profits. Mee dat, wat mer, wat ech elo fir GovSat beschriwwen hunn, dat hu mer och bei allen anere Satellitte bei der SES, mat der Differenz, dass ee et net kann op déi eenzel Satellitten isoléieren. A wat och richtig ass, dat ass, dass mer am Ufank net esou vill Revenuen haten, wéi mer erhofft hunn. Mee entretemps si mer ganz gutt ënnerwee a mir hu Clienten aus deene verschiddensten europäesche Memberstaaten. An et ass och ganz kloer esou, dass déi geostationär Satellitten och fir gouvernemental Applikatiounen an der Zukunft wichteg bleiwen. Dat heescht, et ass net esou, datt déi elo obsolète sinn. Do gëtt et eng Kombinatioun zwëschent deem engen an deem aneren. An an deem Zesummenhang géif ech och gären erwänen, datt mer an engem Konsortium si mat Babcock, déi vun. Wat ass Babcock? Muss ech ufänken ganz naïf? Babcock, nee, vun, dat ass e groussen Grupp. E Konzern. An England, e grousse Konzern an England. Genau. A mir kruten do den Zouschlag vun der englescher Regierung, fir déi Geo-Satellitte vun der englescher Arméi, déi Skynet-Satellitte während deenen nächste sechs Joer ze bedreiwen, ze exploitéieren. Also wéi gesot, mir sinn, mir hunn entretemps d'Kompetenzen. an d'Capacitéite fir an deem Beräich aktiv ze sinn, an do gehéiert d'Govsat bien entendu dozou. En anert Beispill, wou Dir elo net concernéiert sidd, dat ass de berüümte Luxeos, heescht Militärsatellit, och net grad eng Risenerfollegsgeschicht, bis elo mol. Also do gouf et jo, do gouf Dat huet och d'Cour des Comptes esou confirméiert. Falsch Aschätzunge gemaach, vun ugangs 170 Milliounen Euro ëm 139 Milliounen eropgaangen. Wann een dat dobausse liest als Bierger, da stellt ee sech jo awer Froen. Dat gëtt elo awer un deem Satellit festgehalen. Ferd Kayser, waart Dir deemools als SAS, war dat Iech ze brenzlech, fir do mat eranzeklammen, Iech do ze engagéieren? A wat kann ee sech nach vun deem Satellit do erwaarden? Nee, mir waren do net implizéiert, mee ech giff dat gären aus engem anere Bléckwénkel beliichten. Lëtzebuerg huet sech um Sommet vun der NATO zu Madrid d'lescht Joer engagéiert, fir bis 2028 ee Prozent vum PIB a militäresch Aktivitéiten z'investéieren. A fir all normal Arméi am Ausland ginn et am Fong geholl Fënnef Beräicher, an deem se en aktiv ass, dat ass um Buedem, dat si Buedemtruppen, dat ass um Mier, d'Marinn, mee där hu mer keng zu Lëtzebuerg. Mir hunn och den drëtte Beräich, dat ass alles, wat an der Loft ass. Mir hunn och keng Air Force oder keng Armée de l'air. Mee déi aner Beräicher, déi zu enger Arméi normalerweis gehéieren, ass entretemps de Weltraum, den Espace, An de Cyberspace a Lëtzebuerg, bien entendu. An ech gesinn, mir hunn och elo kommunizéiert, datt mer 14 gepanzert Ambulanze liwweren. Mee mir kënnen net deen ee Prozent nëmmen a Material investéieren. An do muss ee soen, d'Regierung mécht dat ganz geschéckt. Si investéieren an Aktivitéiten, déi mat Weltraumaktivitéiten ze dinn hunn, well dat zukunftsfäeg ass an well dann och e Retour économique zu Lëtzebuerg ass. An LuxEOSys als Observatiounssatellit gehéiert an dee Mix eran an dat mécht absolutte Sënn a mir kënnen dat absolut novollzéien. Dir och, Marc Serres? Absolut, jo.
Ech kann do nëmme confirméieren hei, wat de Ferd Kayser seet. Ech mengen, dat ass ee Projet, dat passt ganz gutt eran an, bon, en huet eben déi schlecht Press elo an de leschte Méint oder esou kritt, mee dat bleift awer e ganz gudde Projet an och an och vun der Envergure, also par rapport zu dat wat mir kenne vun de Käschte vu sou Projeten, ass dat awer ass dat awer en normal eng normal Enveloppe, loosse mer soe fir esou ee Projet och kënnen ze maachen. Muss een dann do net, wann een dat negativ wëll betruechten, da vun enger Militariséierung vun der Raumfaart schwätzen, wann ëmmer méi, mir hunn geduecht, vläicht ass ee Katalysateur natierlech dee Krich do, mee ass dat e Wee, deen ee sech esou konnt erwaarden, wou een zum Beispill d'SES lancéiert huet. Ech giff net esou wäit goen, fir ze soen, dat wär eng Militariséierung vum Weltraum, mee ech mengen, et gëtt de Memberstaaten an och der EU-Kommissioun ëmmer méi bewosst, datt et ganz wichteg ass, datt een an deem Beräich aktiv ass, fir an der Lag ze sinn, ofzeschrecken a sech kënnen ze verteidegen. A wéi gesot, de Weltraum ass ee vun deene fënnef Domänen, déi wichteg si fir eis Sécherheet an eis Defense. An an deem Zesummenhang giff ech och gären de Projet Iris vun der Europäescher Kommissioun zu Bréissel mentionnéieren. Zwou Komma véier Milliarden Euro sollen do mobiliséiert ginn. Voilà, dat ass e Projet, deen ass entwéckelt ginn a relativ kuerzer Zäit, d'lescht Joer. Deen ass vum Europaparlament ofgeseent ginn an der Plénière virun e puer Wochen, an et geet drëm, fir eng Konstellatioun vu MEO a LEO-Satellitten z'entwéckelen, fir ofgeséchert, securiséiert, souverän Connectivitéit an Europa D'Kapazitéit, déi dann zur Verfügung gestallt gëtt, deene respektive deene verschiddene Memberstaaten, déi och genotzt gëtt vun der EU-Kommissioun als solch, an nach eng Kéier, déi ganz wichtig ass fir eis Sécherheet an eis Defense am Allgemengen.
Marc Sargis, Eng Fro un Iech. Wann d'Raumfaart awer och ëmmer méi en Deel vun der nationaler Sécherheet gëtt, heescht dat jo, dass Organisatiounen, zum Beispill wéi och d'NASA, do gesäit een et menges Wëssens no och, oder och d'ESA, mir och hei zu Lëtzebuerg, sech ëmmer méi, voilà, also staatlech, déi Kompetenze wëllen selwer bei sech usidelen am, beim Staat a manner privatiséieren. Kann dat dem Secteur schueden, also de privaten Acteuren? Déi do, déi do Bewegung, deen do Trend. Dir hutt elo e puer Agencë genannt, déi awer an deem Beräich guer net aktiv sinn. Ech mengen an Amerika gëtt de Sécherheetsdeel vun der Defense pilotéiert an net d'NASA. D'NASA huet do eng aner Aufgab an d'NASA konzentréiert sech méi ëm de wëssenschaftlechen Deel. Mee do gëtt et deen Trend awer och, datt si zum Beispill Kompetenzen, déi zum Beispill fir Rakéite eropzeschéissen, nees probéiere méi fir sech unzesinn. Jo, et gëtt vill dual use. Ech mengen, do muss een, dat kann ee jo, dat ass ee Fait. Ech mengen, dat forcément, wann een eng Technologie entwéckelt, fir eppes eropzeschéisse kann een, ee wëssenschaftleche Satellit eropschéisse wéi esou gutt ee militäresche Satellit. Dat heescht, an dat gëtt et a ville Saachen, och um Satellit selwer gëtt et vill, ginn et vill Technologien, déi fir déi zwou Applikatioune kënne benotzt ginn. Mee ech gleewe kaum, datt dat elo nécessairement een negativen Impakt huet op den Entreprenariat. Et muss een och wëssen, datt och am militäresche Beräich musse jo déi Infrastrukture geliwwert ginn an datt dat, Dat ass jo och eppes, wat d'Industrie mécht. Dat heescht, och wann dee Besoin elo eventuell an d'Luucht géing goen, heescht dat awer och Opportunitéite fir d'Entreprisen. Ferd Kayser vun der SES. Jo, ech mengen, wat mer och net däerfe vergiessen, dat ass, dass et weltwäit nëmmen e puer ganz grouss Entreprisë sinn, déi à même sinn, kommerziell a militär Satellitten ze bauen. Dat ass an Europa Airbus an Thales an an Amerika ass et Boeing, Lockheed Martin an dann nach vläicht ee méi klengen. A wat och ass, déi Technologië sinn zum ganz groussen Deel eng an déi selwecht, och déi nei Entwécklungen, d'Innovatiounen, an déi kommen eis alleguerten zeguttst. Dat heescht, d'Tatsaach och, datt déi Satellitten elo vun der neister Generatioun komplett digitaliséiert a softwaregesteiert sinn, dat hëlleft eis am kommerzielle Beräich bei de bei der Distributioun vun den Televisiounsprogrammen an dat hëlleft natierlech och bei Applikatiounen am militäreschen oder am gouvernementale Beräich. Wann een dann kuckt, d'Regierung engagéiert sech elo mat 195 weidere Milliounen iwwert déi nächst zéng Joer, fir Biller vun Ärem neie Satellittesystem mPOWER ze kréien, vun deem mer ugangs rieds haten. Dat schéngt jo dann d'Zukunft ze sinn. Mee wann d'SES sech och méi fir Militär engagéiert, da muss Betz da seng Satellitte, also och seng Satellitten duerwen, och besser protegéieren, oder wéi gesäit dat aus, wann ee sech do op en aneren Terrain begiet am Fong? Ganz gutt Fro. Also d'Satellitte selwer, an dat ass esouwuel fir Geo an dann zum Deel fir MEO, mee dat si Satellitten, déi gi mat anere Frequenze gedriwwe wéi déi aner kommerziell Satellitten. Dat sinn, dat ass X-Band-Spektrum oder militäreschen KA-Band-Spektrum. An dat hëlleft d'Satellitten an d'Distribu-, also an d'Connectivitéit ofzesécheren. An dann, bien entendu, musse mer och um Buedem mat anere Sécherheetsmoossname schaffen. Mir sinn entretemps zu Betzdorf NATO-zertifizéiert. All déi Kolleeginnen an déi Kolleegen, déi Ingenieuren, déi op deene Systemer schaffen, déi hu ganz speziell Sécherheetsclearancen. Also do ass et e bëssen eng aner Disziplin. Déi sinn och iwwregens ofgetrennt. déi schaffen ofgetrennt, déi si separat, physesch separat vun deenen, déi op deene reng kommerzielle Videoapplikatioune schaffen, fir elo nëmmen déi ze nennen. Also dat ass schonn e bëssen en anere Regime, dat stëmmt. Ah, dat si vill interessant Punkten hei. Mir kommen awer leider esou lues op d'Enn an mir hunn e Gebuertsdagskand hei sëtzen, op d'mannst den Direkter vun där, vun där, vun der Weltraumagence, der Lëtzebuerger. Déi feiert nämlech hir fënnef Joer an dat net ouni speziell Aktioun. Astronaut fir een Dag, Marc Serres, wat huet et domat op sech? Kann een do einfach een Dag an d'All fléien, oder wéi gesäit dat aus? Haa, net grad, mee ech mengen, nee, d'Iddi war fir dëst Joer, fir eise fënnefte Gebuertsdag och bësse méi ze kommunizéiere vis-à-vis vun de Jonken a vum Public. Ech menge mir sinn konzentréiert haaptsächlech op den, op d'Entreprisen an ech soe mol op de professionellen Domaine. Mir wollten awer dëst Joer e bësse méi wäit goen a mir hunn dräi Initiativen, déi mer elo huelen dëst Joer. An eng ass effektiv Astronaut for a day, wou de Prinzip ass, fir Jonker vun 13 bis 18 Joer d'Méiglechkeet ze ginn, ee. ee Vol Zero G Flights man, dat heescht dat ass een ee Fliger, jo jo, dat ass ee Fliger deen huet eng eng spezifesch Manéier fir erop an erof ze fléien a wann en dann uewen op der Knupp ass, dat generéiert dann ee Moment wou een an en Apesanteur ass, dat heescht do, ech mengen et sinn ongeféier 20 Sekonnen wou een dann. esou flitt wéi am Weltall, da sinn net esou héich wéi am Weltall, mee dat ass awer eng ganz interessant Erfahrung an hei, Dir wësst jo, datt mer, datt d'ESA een neien Astronaut huet, deen och déi duebel Nationalitéit huet, Belsch a Lëtzebuergesch, hu mer eis geduecht, wär elo flott och zu Lëtzebuerg dann esou eng Aart Selektioun ze maachen, fir herno ee Pool vu 25 Jonker ze hunn, déi dann dee Vol maachen, mee wou mer och wëllen eng laangfristeg Relatioun mat hinnen opbauen, esou datt mer hinnen hëllefen och bëssen eis Ambassadeuren ze sinn an hirer Communautéit, an hire Schoulen an dann och wierklech iwwert de Spatial ze schwätzen, dat ze promouvéieren. Kann do jiddwereen nach matmaachen? Absolut.
D'Aschreiwunge sinn op elo bis Enn Mäerz. Da maache mer eng éischt Selektioun An da fueren déi, déi zréckbehale ginn, duerch déi Tester, déi gemaach ginn. Dat heescht, mir hunn do een éischten Test, dee méi ee, loosse mer soen, Logiks oder psychologesch Test ass, wéi och bei den Astronauten. D'zweet Kategorie vun Tester ass da méi physesch. An dann de leschten ass eng Interview-Phas, Mat eis, also do wäerte mir e klenge, ee klenge Jury opsetzen, fir déi lescht 25 zréckzebehalen. Mir wäerte wahrscheinlech e puer Backuppen hunn, well dono musse se nach ëmmer e Gesondheetscheck maachen, fir am Fliger matzefléien, au cas où brauche mer vläicht deen een oder deen anere méi, wann do e Problem wär. A vläicht och nach, mir hunn och eng Plaz fir eng Persoun, déi handicapéiert ass, dat heescht, déi kënne sech och. aschreiwen, also dee physeschen Handicap, déi kënne sech och aschreiwen an do ginn et Méiglechkeeten och fir déi matzeschreiwen. Mir schreiwen dee Lien dann vläit op den Site bei eis. D'Fro awer nach un de Ferd Kayser an da schléisse mer of, dat soll jo dann och eng Aktioun si fir Jonker ze begeeschtere fir de Secteur. Wéi akut ass bei Iech dann, wéi bei aneren Entreprisen, de Personalmanktem? Jo, also mir wäre ganz frou, wa méi Lëtzebuerger giffen Ingenieur a Space Engineering studéieren. Mir rekrutéiere weltwäit. Mir hunn um Niveau Grupp eng 2.000 Employéen aus 85 verschiddenen Nationalitéiten. An zu Lëtzebuerg si mer entretemps 600 Leit, mat Collaborateuren, Collaboratricen aus 35 verschiddenen Natiounen, mee leider net méi vill Lëtzebuerger. An dofir wär et frou, wann déi Aktivitéite vun der LSA giffe Vocatiounen suscitéieren. Et gëtt jo awer e Master op der Uni. Lu, wou och der ass. Deen, wéi ass dann do de Succès? Et sinn zwee Masteren haut, déi e Lien hu mam Spatial. An bon, Leider hunn déi ugef oder huet ee mol vun den zwee ugefaange während der Covid-Period. Dat heescht, den, ech géing soen, d'Entwécklung huet, ass bësse verspéit ginn, wann ee wëllt, mee ech mengen, déi huet, dat huet vill Succès do, Kandidaten, ech hunn elo d'Chifferen net auswenneg, mee dat huet wierklech ee grousse Succès. Wat ech vläicht nach wollt soe vun eisen Initiativen, ech wollt och d'Leit invitéieren, sech anzeschreiwe fir d'Journée Porte Ouverte. Menge mir hu vill och vun Développement économique geschwat. Do hunn d'Leit d'Méiglechkeet och ze gesinn, wat eis Firmen zu Lëtzebuerg maachen an Dir fannt och de Programm op eisem Site. Voilà, domat Merci fir d'Gespréich dem Direkter vun der Lëtzebuerger Weltraumagence Marc Serres an dem Beroder vum Direkter vun der SAS Ferd Kayser. Villmools Merci. An d'nächst Woch am Background hei ass dann de fréiere Premierminister an EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker beim Roy Grotz op Besuch. Bis dohin e schéine Weekend.